kwasa almost there but never been there vanobana namai ndanga ndichiona bhora mazuva apera kune timu dzandaona dzinonzi burkina faso neghana ndakati ndakadzitarisa dzaita mabhora rinoshamisa ukadzitarisa ndo dzaifanirwa kuwina but zvaizoita sekunge raakupera bhora dzogoweswa but ukaona ndo timu dzanga dzichimbenge dzichigona bhora rese but raakunopera dziri kuwanikwa dzichidyiwa but mwari ndokuti zarurira chinhu chinonzi almost there but never be there vakomana nevasikana dzakapotsa dzahwina kana iri segana ine payakaposa aya yauya kowesa but haina kukowesa reketa ndikowote kuti kuposa wagowesa akuburitse maresults chikuda kupa joy iri temporary amen yes.

but haina kuvapa mukana wekubata maresults yatendera mwanasikana weyouth kuuya kukereke but haina kukutendera kumupa muchato yatendera mwanasikana kutizira but haina kugona kumupa mufaro muimba yake yatendera bhudhi kuenda kuchikoro nekupiwa dhigirii but haina kuvatendera kuwana basa rekedza ndikuudze kuti kune vakakugarira dare mukati rekedza aite but we work against the progress of the results zvakuita sezvinenge zvakunoita they will abort your destiny they will abort your results but thank god for a night like this Amen. bhaibheri ndoko rataura kuburikidzira nemuranda washe ainzi elija pamazuva ake panomuswa mudzimai wainzi jezeberi jezeberi waive navaprofita vake venhema Elijah nekuda kwesimba raMwari rakanga riri pamusoro pake ndokubvisa vaprofita vese vanhema vaBhaari vakanga vaiswa naJezebheri panguva iyoyo ndokuuraya vose vakanga vachiwanika panzvimbo iyoyo inova mhepo yatiri kufamba nayo kuuraya muvengi yekuuraya wakaipa yekuuraya vaprofita venhema Zvaita sekudaro zvakatsamwisa munhu mukadzi wainzi Jezeberi. Jezeberi ndokutsvaka kuda kuuraya Elija. Bhaibheri ndokubva ratitaurira zvakanaka kuti Elija Wakaziva kuti ndava kuda kuurayiwa ndokubva watiza ndokunohwanda kubako. He went into a wilderness and hide and ndokubva anozivika mubako. Chaari kutiza ari kutizira neupenyu hwake kuti asafe. but chaakatakura ndechedenga ndechamwari chiri kumhanyiswa ndielija but chasakisa amhanyiswe mweya wamwari uri pamusoro pake zvandiratidza kuti chinomhanyiswa inyama yako but tiri kurwiswa mweya wamwari uri mauri zvoreva izvo kuti mwari nemweya wake waakaisa maari ndoo waacharwira manheru ano elija wahwanda kubako mwari ndokumushanyira ndokumubvunza kuti elija kwakanaka here mwanakomana elija ndokutaura ndokuti mwari kungagonaka sei Kana hupenyu hwangu huri pakadai, zvingaita sei kuti zvinake kana hupenyu husina kugadzikana sazvizvi? Iye ni mwana wenyu, muranda wenyu, ndiri kuda kuurayiwa nawakaipa pano. Chasakisa kuti ndide kuurayiwa chipo chamakaiswa mandiri. Mwari ndokutaura nemuranda zvakaitika ndokubva zvaitika pakatava kuti timhanye tiende kune nyaya ndomwari paanozoburitsa mashoko ekuti Chibva pano unozodza Hazewo kuti ave mambo waSiria. Wapedza kuzodza Hazewo ndoda kuti uende kuimba yaJehu uzodze muranda wangu Jehu kuti ave mambo waIsraeri. But haikona kuperera ipapo nhava hondo yacho ihombe haisi diki kai. Chienda unotsvaga Mukomana anonzi Elisha umugadze panzvimbo yako. Mwari ndokubva apfurira achiti achaposwa nemunondo waHazeo, achabatwa nemunondo waJehu. Zvikaitika kuti aposwa nemunondo waJehu, achabatwa nemunondo waElisha. ukazvitarisa pane mweya uri kuadhireswa namwari kune mweya ine tsika yekupoya pakamutswa vanhu vanofanira kuurwisa mwari ndokubva agadzira estrategy to shield these children

yekuti aposwa nahazeru ngaabatwe najehu aposwa najehu ngaabatwe naelisha mwari ndokuadresa spirit of almost but never be dead zvaireva kuti anogona kuposta jehu anogona kuposta hazeru but elisha haatengerwi kuti aposte which means kuti almost iye haishande nawo kana mwari wadai mwari ndokuzipa inonzi an insulation amen zvoreva izvo kuti mhepo ikapoya pekutanga ngaibatwe pechipiri ikapoya pechipiri ngaibatwe petatu mwari wakaziva kuipa kwespirit of almost but never been there ndavadai wakaisa jehu chete aigona kupodza auraya jabhesi but aigona kupodza auraya jezebel but aigona kuuraya spirit now kana jezebel kana jezebhiro akaposwa najehu ngaabatwe naelisha kana elisha akaposa ngaabatwe nani nahazeo spirit of almost there but never be there ndiri kusvika kunyaya yangu usasvike mm. ndokubva taenda ku New Testament kubhuku raverengwa raLuke, Mwari ndokubva ataura achiti chi Jesu aburika pano pasi ndokubva ataura achiti ndinoda kuti uende munotora coat kana kuti dhongi rechidiki risati rambo risina ambo ritasva kusvika zvino ndiritore kuti kana ndakupinda munyika yandakupinda ndipinde ndakatitasva imi samwari zviri mupfungwa yamwari kuda kutiratidza zvakare mweya unonzi almost but never been there mm. ndokubva ndaona kuti dhongeri harisi muguta aa dhongeri riri pakunzi wakuda kupinda muguta ndopariri mm. uye rakasungirirwa ipapo zoreva kuti dhongi iri harina kumbenge rapinda muguta rataurwa but nekuda kwemurume anonzi jesu akurigara rakutozonopinda muguta iroro zvandiratidza kuti rakanga rakasungirirwa pedyo neguta but risingazive guta Zoreva kuti rakanga riri almost but it has never been there. Rakanga riri pedyo neguta but rakanga risina kupinda guta. Ndokubva ndaona kuti tine mwanakomana ane upenyu hwakada kudaro kuti ane paakasungirirwa neverudzi ari pedyo nedestiny but haasati aibata zvikogoneka kuti anofa asina kubata destiny kana mweya uyo usina kuadreswa unoziva here kuti dhongi rainge rakasungirirwa panzvimbo imwe chete richingofura upenyu hwenzvimbo iyoyo Zvotiratidza kuti mweya wealmost unokusungirira pane nzvimbo imwe chete yokutendera kuramba uchidya sora renzvimbo imwe chete harikubvumizi kuti ubate rimwe sora risiri iro ripa wakasungirirwa vanatete vako havangokutendere kuti uchate but vatoirasa nekuti wauya pausiko huno hawana kumbokutendera kuti uende kuchikoro upase but vatoirasa nekuti wauya pausiko hunenge huno almost there but never been there dhongi rakanga riri pedyo neguta but harizive guta hakuna chinorwadza kurarama upenyu hwekuziva kuti breakthrough yangu iri apo im just a door but im not there kana kune vanoziva vechisikana vanozviziva kuti kurambwa wapedyo nekuda kuti ubisirwe mari zvinorwadza unogona kutozvisungirira chida iko kwashaya mweya wamwari Mweya we almost there but never been there. Ndisati ndaenda mberi kuti ndishumire ndinoda kuti utarise upenyu hwako. Wombozvitarisa kuti zvingani zvawakapotseswa nawakaipa zvawakapotsa wabata but zvausina kutenderwa kuti ubate. Kangani pawakapinzwa napo pawakapotsa zvaita but hazvina kuita but fara nekuda kwemahusiku wakadai uchibva pano uri kunobata munana wako uchibva pano uri kubuda uchifara une great joy we are going to move from this place with a testimony Amen. with great joy Amen. Unoziva here kuti ndakasangana nemumwe akandiudza kuti ndakapinda mainterview mazhinji but handina kugona kuwana basa ndikazarurirwa nemweya wamwari kuti the spirit of almost but never be there unokanda macv sevamwe ugodeedzwa kuinterview pane vashoma vanodanwa zvinova zvinokufadza zvinokupa kajoyi kadiki but hauzooni tsamba wabva kuita vhiri kuti chiuya kubasa zvondiratidza kuti mweya wealmost but never been there almost but never been there haishande mugore rino regedza ndikuudze kuti sei its not just a year of joy but its a year of great joy Amen. zvoreva kuti kuti joy inogona kuwanikwa pakudana painterview but great joy unoiwana chete after you got the job yes. almost there inokupa kajoy kadiki kekuti unongofara unongwana mahope kuti esh ndadanwawo kuinterview ugopfeka sutu inenge yangu uchiendawo kuinterview kwausingazowaniswe basa zoreva kuti wawana joy because watomuka ukageza ukapfeka sutu nemahopes but mweya uyu regedza ndingoudzirawo kutendere kuti uwane a great joy yes. but because egore rakaonekwa nemunhu wamwari mumweya kuti vanhu vana vako ngavawane mabasa vanasikana ngavarove kava vanoenda kuchikoro ngavapase ka regeza neiti air of greater joy not just air of joy because they can be joy in an interview